האט דער רבי געזאגט, ווער ס'וויל זיין א ערליכע איד, דארף האבן די הקדמה אין לעבן, איך בין א ערליכע איד נישט ווייל איך האב עפעס, ווייל מ'גייט מיך מספיד זיין, פוי, נטמן, הוי א ערליכע איד, זיי אוועק פון די וועלט, גברא דמסתפינא, זיי אוועק פון די וועלט, איי חסד, איי ענב, ניין. א אדם פשוט איז אוועק פון די וועלט וואס האט אנגעטון תפילין, מוהרא ש פלעגט גיין שפאצירן מיט די בחורים אין די אלטע בית החיים'ס, האט ער געזאגט אז מ'טוט א מורא'דיגע זאך דא אין אמעריקע דא בית החיים אלטע בית החיים'ס, און אויף די מצבה שטייט היה שומר שבת, היה מניח תפילין בכל יום, מוהרא ש האט געזאגט ס'איז נישטא קיין שענערע זאך וואס צו שרייבן אויף די מצבה, גייסט אין די היינטיגע בית החיים תורת רשעני אוין אלוקי חטאני הזה הוא דובי לביני חשקו עיניני פארשטייט אלעס און גארנישט איז אוועק ס'טוט זיך נו געב מיר עפעס א נוסח פון א מצבה ווערטער אלע פסוקים וואס שטייט דא אלעס און גארנישט אינדערהיים וואלסטו געקענט זען נישט אינדערהיים דא אין אמעריקע יארן צוריק פשוטע אידן אין יבניאל האב איך עס אויך געזען. ס'איז אוועק נעבעך א יונגערמאן, ער האט זיך זייער געמוטשעט מיט יענע מעשה, ווייסטו, האט ער געלאזט צוואה מען זאל שרייבן אויף זיין מצבה, היה מניח תפילין, היה מניח בכל יום בית, נו, בית תפילין, רשב א רבינו תם, פון די בר מצוה ביז זיין פטירה, דאס ווייזט אז דער מענטש האט זיך מחיה געווען מיט דעם. א מענטש קען לייגן תפילין זיבעציג יאר, לייג תפילין, ער זוכט עפעס מער, א מענטש האט זיך מחיה מיט דיין תפילין, הוי א שומר שבת, שטעל דיך פאר יאסי, מיט שרייבן אויף די מצבה, האט געגעסן דריי סעודות שבת מיום שבא לתפארת התורה, אזוי האסטו מיר געזאגט, פון ווען ביסטו אריין געקומען אין ישיבה, האסטו אנגעפאנגען צו עסן דריי סעודות שבת, איר ווייסט וואו ס'שטייט אזא לשון? קוקט אין זוהר פרשת האזיני, רבי שמעון בן יוחאי האט אויפגעהויבן זיין הענט אין די טאג פון לג בעומר אין די טאג פון זיין הסתלקות, וואס האט ער געזאגט? איך בין מייד שמים וארץ, מיום עמדי על דעתי האב איך מיך געוואשן יעדע שבת דריי סעודות, און ער איז געווען אזוי פרייליך, נו, און די מפרשים קענען דאס נישט צולאזן פלעין, אה, ס'איז א בחינה, ער האט געהאט די בחינה פון דריי סעודות, ער האט געהאט די ענין פון. ר' שמעון בעכו איז געווען פרייליך מיט דריי סעודות שבת צו פשוט דוד. דוד שטעל דיך פאר, וואס וואלסטו געוואלט וועסט איינער דיין מצבה? האסט אמאל געטראכט ווי בכלל דו זעסט אמאל אוועקגיין פון די וועלט ווי כעלעגן היו שומר שבת פרויען? וואלט דיר געשמעקט אזא מצבה וואס מ'זאל קענען שרייבען דער היו שומר שבת? שבת טוט זיך נישט מיין טעלעפאן, שבת טוט זיך נישט מיין טעלעפאן. נו, נעבעך אז א מענטש האט נישט קיין אמונה, פארוואס זאל ער נישט טאטשן די טעלעפאן? כ'ווייס נישט, ביי אים איז אלץ אויסגעלאשן, שבת טאטש איך נישט מיין טעלעפאן. זע ווי וואס וואלסטו געוואלט זאל שטיין אויף דיין מצבה? נו, אוי מניח תפילין בכל יום, אה, כ'דארף נישט גארנישט, כ'דארף נישט נישט די וועלט, כ'דארף נישט יענע וועלט, איין זאך, איך גיי נישט אוועק פון די אייבערשטער.